Nase ekenyoro ki'emeroka egotoka ime ya Nyaribari Masaba ime ekaunti ya Kisii abwo ase eamate ya Robinson Nyamori amo na Agnes Nyamori eomaatete kobwatekana nogokwa kw'omwana Blessings Kerubo bw'emetienyi etano na etato chingaki arenge konyora obogwenia ase nyagitari ya Moi Teaching and Referral aria Eldoret maiga yokoba omorwaire ase egeka egetambe. etano na etato, chingaki arenge konyora obogwenia ase nyagitari ya moi Teaching and Referral aria Eldoret, maiga yokoba omorwaire ase egeka egetambe. Level 6.
Ekero twamoira, omwana oyo agatwarwa omochando ase enda yaye, nigo abimbete amagoro na enda. Bagatema komoshughulikera General abwo Level, Level 6, mbanyara, bakamorefer gochia moi.

Bono nekeene pi, okorora rende Nyasae nabo akunete, nyuma aria baria bare goshugurikera omwana, bakabeka omwana amburensi, bakamoira amaate. Omwana oyo achia kororwa omochando oye, obokong'u obo okomobimbia enda inki eke. Omwana agaika moyia Eldoret maate, bakamoikia ororo, bagatema komoshugurikera, bakanyora omochando rende oyio ore ase enda yaye. Kobwatekana nebirenge binene bi'obotaka nigo basinyirwe koroberia okoenigwa kwa Nyagosira. Koreng'ana neamate eye nigo Nyagosira asireti obogima chiwiki isato chiaetire, na nigo egurube y'okorusia omobere oye ase enkendu yababeire ere endito. Bono, omwana oyo okoorire chiwiki ibere iga abwo mocheri Eldoret. Epili ya chire elifu mia mbili. Abanto baminto buna moroche omochie oyo, kende nkeiyo oba iga. Okogania kwabo gw'okobeka ogosangereria ase ekenyoro gose mbanyore obokonyi nigo kwabairerete gosangereria chiringi chi'elfu emerongo ebere chioka ase chiria chi'elfu chi'mia ibere chiganeirie erio kobabwatokera omobere o Nyagosira bache koyoenia. Nonya nabo omokia obo bw'okomoikera omogavana bw'ekaunti ya Kisii omosike Paul Simbarati erio komoboria gosoanana gati na korambora okoboko Nigo oruete bosa ase keria batebire buna nigo bataarete goika ase abisi yaye, korende tibamonyora. Timbarati ntwateema komorigia egabana, lakini ntwamoikera komonyora atokonye. Tibaminto tokonye, tokonye twachandete. Nigo bono babekire okoboria gochia ase abarai ao ba gesiasa, egati yabo omobunge bwe chinsemo chia Nyaribari Masaba, omosike Daniel Manduku, egati y'abarai bande abange ba gesiasa kobakonya erio gokora obokong'u obo ase keria baoboereire buna mobere o nyagosira nigo orachie gosareka onye tokoenigwa ase obwango. Kare ritoorere chibesa chikoborigwa neribu mia mbiri chia tosinyire ntobwatia, bono inkoboria obokonyi korwa ase omominista bw'eria eyokorokwa Manduku, ase omwebi na baria abarai bonsi Batokonye, na gavana asoime atokonye, na abanto ba Kenya enkima batokonye, kiara totanyoreti obokonyi, mwana oito akorugeria tore chibesa echio inchi yinka, buna. Ande onsi oyo oragani gotoikera enamba y'esimu iga ere 011 43 198 okorere 52. Omosacha Jacqueline Onyiego. erieta rigocha. Ginkoripoteria egetaseni gia Voice of Victory korwa iga ase ekenyoro ki'emeroka egotoka emebunge enyari bari Masaba ime ekaunti ya Kisii, inche nigo nkorokwa Eric Maube.